Ирыстон хохӕй быдырмӕ у дзуарджын бӕстӕ. Ирыстон хуссарӕй цӕгатмӕ у зӕдты бадӕн. Минӕй фылдӕр ис Иры хӕхбӕсты рагон куывддон бынӕттӕ. Бирӕ цымыдисаг таурӕгътӕ баст ис сӕ равзӕрдимӕ. Фӕлӕ уӕддӕр се ппӕты хсӕн бӕрӕг сӕрмагонд бынат ахсы Хетӕджы къох, тымбыл хъӕды дзуар. Алкӕмӕн дӕр зындгонд у Ирыстоны йӕ равзӕрды ӕмбисонды таурӕгъ. Кӕддӕр лӕгты дзуар куыд фервӕзын кодта ирон кувӕг лӕппу Хетӕджы ӕмӕ йын йӕ курдиатмӕ гӕсгӕ хъӕдӕй ӕнӕхъӕн къох ӕнусон бӕлӕстимӕ куы систа ӕмӕ йӕ лӕгъз быдыры куы февзӕрын кодта. Тагъуырых бӕргӕ зон алчидӕр, ӕрмӕст ма йын йӕ мидисыл дӕр куы асагъӕс кӕниккам не ппӕт дӕр, уӕд уый хорз уаид. Фыццаджыдӕр, лӕгты дзуар чырыстон динмӕ ӕмӕ Святой Георгиимӕ кӕй ницы бар дары. Хетӕг кӕй уыдис ирон лӕг Иналы фырт, ӕмӕ йын ӕргом ӕххуыс кӕй бакодта йӕ фыдӕлты сыгъзӕрин лӕгты дзуар, абоны онг ирон адӕм зӕрдиагӕй кӕмӕ табу кӕнынц, уый. Иутӕ фыссынц, кӕсгон Нудимӕ, дам, чырыстон дин райста, ӕмӕ, дам, ӕй уый тыххӕй расырдтой йе фсымӕртӕ. Иуын аккаг ма афтӕ дӕр фыссы, мӕнӕ кӕцӕйдӕр фос тардта, зӕгъгӕ. Уыдонӕй иу дӕр раст ныхас нӕу, уымӕн ӕмӕ Куыд скуывта, ууыл дзӕбӕх кӕ хъуыды кӕнӕм. Йӕ Уастырджийы, Хетӕгӕн йӕ бон хъӕдмӕ нал, фӕлӕ кӕд гӕнӕн и, уӕд хъӕд Хетӕгмӕ, зӕгъгӕ. Ӕмӕ скуывта Уастырджимӕ, уый чырыстон куы уыдаид, уӕд Чырыстимӕ куывтаид. Уӕдӕ ын аккаг адӕймаг куы уыдаид, уӕд ын Хуыцау дӕр ӕмӕ Уастырджи дӕр нӕ баххуыс кодтаиккой. Уый уыди сыгъдӕг лӕг, сыгъдӕг ирон лӕг. Йемӕ йой тыххӕй ӕнустӕ йӕ ном дӕр баззади, ӕмӕ Мӕнӕ йӕ номыл цы къохи. Уой дӕр цал нусил сӕ, уый бӕрӕг дӕр нӕй. Кемӕныл афӕдзӕй-афӕдзмӕ ирон адӕмыл йӕ бӕрӕгбон дзӕбӕхӕй куы цӕуа, уыцы хорзӕх уӕд не ппӕт дӕр. Хетӕг Иналы фырт Инал Кашкон нӕудик, Инало Ирон Нӕ фыдӕлтӕй баззади ном, диссаджы ӕрдхӕрӕны ном Хетӕг. Ӕмӕ бирӕтӕ ӕвӕццӕгӕн зонгӕ дӕр нӕ кӕнынц, Хетӕг цы ныхас у, уый, фӕлӕ нӕ рагон ӕвзаг, нӕ фыдӕлты ныхасмӕ, нӕ фыдӕлтӕ арт хатӕнты хатӕг уыдысты. Скӕсӕнӕ-иу ныгуылӕнмӕ хъуамӕ ацыдаиккой. Хурӕн йӕ ныгуылыны онг чи цыдис, уыдон хуыдтой хатӕг. Хатанти чи фӕхы хатӕг, мӕ ацы лӕппуйыл дӕр ёсыров ёйт хай, уадзмӕ дам хатанты хата ӕмӕ йыл хатӕг сывӕрӕм. Не взаджы нӕ ирон ӕвзӕгты, нӕ ирон хъуыддӕгты царды мидӕг хатӕг ӕмӕ дзы хетӕг ном рауадис нӕ рагфыдӕлтӕм. Ӕмӕ табуйӕ рохс номӕн.
Куыд дзурынц, афтӕмӕй иу тымбыл хъӕды лӕгты дзуары адӕм ӕрхуыдтой йӕ кувӕн боны хӕдразмӕ. Арвӕй, дам-иу цӕхӕркалгӕ ӕртахт, рухс кодта йӕхӕдӕг дӕр, йӕ бӕх дӕр. Фенынц ӕй урс боцъо, зӕронд лӕджы хуызы урс кӕрцы, комкоммӕ бакӕсынӕм ничи фӕразы. Зӕгъынц Фыдыбӕстӕйы хӕсты рӕстӕг уырдӕм хӕстӕг немыц арызтой хид ӕмӕ сӕ цӕст ӕрывӕрдтой фетӕджы къохыл, фӕлӕ кувӕндоны уый куы базыдтой, уӕд ӕм ӕввахсдӕр нал бацыдысты. Кувӕндоны уӕздзинад банкъардтой. Фехъусӕн ис диссаджы цаутӕ йӕ ӕргомы хуызы тыххӕй. Афтӕ цалдӕр азы размӕ Хетӕджы къохы бӕрӕгбон рӕстӕг иу дзӕуджыхъӕуккаг чысыл лӕппу хъӕды фӕдзӕгъӕл ис ӕмӕ дзы дыууӕ ӕхсӕвы баззад. Йӕ ныййарджытӕ афтӕ ӕнхъӕлдтой, ӕмӕ йӕ сӕ хӕстӕджытӕ семӕ аластой бӕрӕгбонӕй Алагирмӕ. Фӕлӕ куы базыдтой, уыдонмӕ нӕй уый, Уӕд удаистӕй фӕфӕдис сты тымбыл хъӕдмӕ ӕмӕ уым баййӕфтой лӕппуйы дзӕбӕхӕй сӕ куывддоны раз хъазгӕ. Райдыдтой йӕ фӕрсын, цы ми кодта зыбыты иунӕгӕй тар хъӕды. Ӕмӕ сын саби загъта: Хъӕдӕй, даммӕ, кувӕндоны размӕ иу урс боцъо зӕронд лӕг ракодта. Стӕй, дам-иу мын бахӕрын кодта, ӕмӕ-иу мӕ алы хсӕв йӕ хъарм кӕрцы батыхта. Хӕрзӕрӕджы та Алагирӕй Дзӕуджыхъӕумӕ хастой чындз. Хӕдтулгӕтӕй иу фӕразӕй ӕмӕ се мбӕлттӕм банхъӕлмӕ кӕсыны тыххӕй Хетӕджы кувӕндонмӕ хӕстӕг ӕрурӕдта. Уыцы рӕстӕг суададжы сӕрмӕ хъӕдӕй стахт цӕхӕркалгӕ бӕх цӕхӕркалгӕ барӕгимӕ ӕмӕ ӕрбадт Хетӕджы кувӕндоны. Уыцы диссаджы цауӕн ӕвдисӕн уыдысты бӕлццӕттӕ се ппӕт дӕр.
Ӕргом ӕххуысы тыххӕй иу ахӕм цау ӕрцыди федтонӕй мӕхӕдӕг ӕмӕ дыууӕ сылгоймаджы лӕууынц Хетӕджы бын райсомӕй раджы. Ӕмӕ

Йӕ афтӕ йын йӕхӕн диссаджы хӕрзконд чызг уыди, ахӕм нӕ. Мӕ йын зӕрдиагӕй куыннӕ хъуамӕ акуывтаин. Мӕ чызг чи уынӕуи чъиримӕ куы февнӕлдтон, уӕд чъири зӕрды фӕкодтон. Мӕ йӕ мад кӕуын байдыдта.

Ацы бӕрӕгбон у тынг стыр бӕрӕгбон ирон адӕмӕн. Абон афтид Ирыстон нӕ, фӕлӕ ма фӕсарӕн зонын ахӕм лӕппуты ӕмӕ ирон лӕппутӕ сты ӕмӕ фӕсарӕнты дӕр ӕмӕ абон кувдзысты, йӕ ном нардзысты ӕмӕ сын ахъаз куыд кӕна, ахӕм арфӕ сын ракӕна. Цалынмӕ цалын усы хъуысы ацы табуйаг къохы ирон лӕджы куывд. Цалынмӕ цал азы цӕуынц ардӕм адӕм Ирыстоны алы кӕрӕттӕй. Фӕстаг азты та Хетӕджы къох сси ӕппӕтадӕмон куывддон бынат. Ирон адӕмы иугӕнӕг. Уымӕн ӕмӕ йӕ бӕрӕгбоны лӕгты дзуармӕ фӕкувынц дуне алы кӕрӕтты цӕрӕг ирон адӕм дӕр. Ӕмӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, уыцы куывд сыгъдӕг ӕмӕ зӕрдӕбын куы уа, уӕд куыд нӕ хъуамӕ уа ӕхцон бӕрзондыл бадӕгӕн.
Абу дӕхицӕн Дунескӕнӕг Дунесфӕлдисӕг рухсад, кувӕн дӕн, курӕн, абон стыр бӕрӕгбон у Ирыстоны, Хетӕджы бон. Сӕдӕгзӕрдӕ йӕм кувӕм, азӕй-азмӕ йӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсӕм, дзӕбӕх рӕсугъдӕй куыд сӕ уарты гайдзгъӕдтимӕ кусӕрттӕгтимӕ кувӕм хӕхӕм арфӕн ракӕн. Джидимы калгабырты хорзӕх нуӕд, бӕрзондбадӕг джиди, табу дӕхицӕн! Кувӕм дӕм, нӕ Иры хӕхбӕсты, нӕ Иры фӕндӕгтӕ, нӕ къӕсӕртӕ, де уазӕг, дӕ бынты цом, Футболизӕй хӕрз куы дӕн, футболы ссӕфт куы дӕн, амон нӕ футболизӕй фидардӕр куы дӕ, нӕ бӕлццӕттӕ дзӕбӕхӕй куыд здӕхой, ахӕм арфӕндаг. Мыкалгабыр, Реко Мыкалгабыр, Таранджелоз, Табуа, хицӕн, Кувамӕ. Футболыссафӕг стут, амонддӕттӕг стут, нӕ футболисттӕ сӕфт куыд уой, амон нӕ куы дӕ. Мыкалгабыр, дӕ зӕй дӕ дурӕй хӕрз куы дӕн, ахӕм арфӕн ракӕ. Рагфыдӕлты хистӕр, рагфыдӕлтӕ, фыдӕлтӕ, Табуа, хицӕн, Кувамӕ. Цы фарн, цы гъдау, цы кад, цы фсарм, цы ныфс ныууагътат, рох сӕфт куыннӕ уой, Ахӕм арфӕн ракӕнут. Санты хос, сагон, рагон, ӕртӕ зӕдыстут, ӕртӕ зуарстут, уертӕ хорзӕх нӕ куыд а, ахӕм арфӕн ракӕнут. Сан и байдзуар табу дӕхицӕн, кувӕм дӕм. Афӕдзы-иу бони хурхӕтӕны бон, еу мӕй даргъдӕр бон цард мидӕг нӕй, мӕнӕ бонтӕй афтӕ даргъ куыд уой, ахӕм арфӕн ракӕн. Арвы дуар, табу дӕхицӕн, кувӕм дӕм, нӕ арвы дуар ӕхгӕд куы никуы рцӕуа, нӕ хатиаг ӕвзаг сӕфт куы никуы уа, Нӕ фарны къус куы никуы бахуса, ахӕм арфӕн ракӕн. Ӕхсӕвӕзӕт табу дӕхицӕн, кувӕндӕн, не хсӕвтӕ ун дзӕбӕхӕй куд цӕуой, ахӕм арфӕн ракӕн. Бынаты хицау, табу дӕхицӕн, ды уыныс, нӕ цыд не рбацыд, нӕ бынӕттӕ нӕ бинонтӕ фыдбылызӕй хызг куыд уой, ахӕм арфӕн ракӕн. Сӕрзӕд, табу дӕхицӕн, сыскъ куы райгуыры, йӕ райгуырӕн бон, йе схъомыл бон, де уазӕгвӕй амонджынӕй куыд хъомыл кӕна, Ахӕм арфӕн ракӕ. Рвӕды зӕд, табу дӕхицӕн, хъӕуы зӕдтӕ, хъӕуы хорздзинӕдтӕ куыд цӕуай, ахӕм арфӕн ракӕ. Фсати, табу дӕхицӕн, кувӕндӕн, цуаны чи фӕцӕуы, дӕумӕ чи скувы, цӕй фӕдыл ацӕуа, йӕ къух-иу куыд бафта, йӕ бинонтӕм-иу дзӕбӕхӕй куыд здӕхай, ахӕм арфӕн ракӕ. Тутыр, табу дӕхицӕн, фос бирӕгъ хай куыннӕ фӕуой, ахӕм арфӕн ракӕ. Донбеттыргатаг, табу ӕхицӕн, кувӕм ӕм, Нӕ лӕугӕдон, нӕ цӕугӕдон суарат куыд кӕной, ахӕм арфӕн ракӕнут. Аларды, табу дӕхицӕн, дӕ чъылдыммӕ дын кувӕн де ргом нӕма раздӕх, сывӕллӕттӕ низӕй хызт куыд уой, ахӕм арфӕн ракӕн. Мигъдуаг узуар, табу дӕхицӕн, кувӕн дӕм, нӕ мигъбон, нӕ фӕндӕгтӕ сыгъдӕг куыд уой, ахӕм арфӕн ракӕн. Фырдзуар, табу дӕхицӕн, кувӕн дӕм, нӕлгоймагӕ кувинӕгтимӕ дӕ бынмӕ бацӕу, дунескӕнӕг дуне сфӕлдисӕгмӕ хъӕбул кувӕг фӕкувы, ме куывдтӕ дунескӕнӕгмӕ дзӕбӕхӕй Хӕццӕ кӕнуй ахӕм арфӕнвӕдтӕ. Тбау ӕ силӕ, уӕ силӕ фос фӕлвӕрӕ, табу ӕхецӕн, кувӕмӕн, уалдзӕг ку рбалӕуса гагатӕ байтон, фӕззӕджиуз бӕркадджын гагатӕ ку сисӕн, синдзӕхсӕвтӕ, кӕхцӕ, кувтӕ, гуырӕнбон, бӕрӕгбон, авд ӕмбӕттӕнтӕ куд кӕнӕм. Тбау ӕ силӕ, хор уӕ силӕ фос фӕлвӕрӕ, нӕ къутутӕ хорӕйдзаг куд уой, нӕ кӕсӕртӕ фосӕйдзаг куд уой, е ахӕм арфӕн ракӕнун. Аменгӕн, ссарӕнбон, бирӕ час ӕ ходауи уӕлдай. Ӕртӕ дзыхӕттӕ кӕстӕрӕн куы фӕдӕттынц, уӕд ын рахизырдыг йӕ фӕдӕттынц ацы аходынмӕ. Мӕнӕ афтӕ цӕуынц, сӕхӕдӕг сӕ хивд исынц. Ӕртӕдзыхонмӕ кардӕй никуы ӕвнӕлдтой фыдӕлтӕ дӕр, фӕлӕ сӕ кодтой авдих ӕмӕ сӕ кодтой къухӕй. Мӕ алы дих дӕр рахизырдыгӕй райдайын хъӕумӕ, не фӕд цӕуы хӕхдӕрдзи, мӕ ус афтӕ, дих кӕнут. Кардӕй ма ӕвналут, къухӕй ӕмрӕстдӕр. Мӕнӕ быннаг карз чи у, уый иппӕт ыстылдӕр вӕййы, ӕви та ӕртӕ дих кӕнын хъӕуы. Ӕмӕ мӕ афтӕмӕй ме ртӕ дзыхӕттӕ авдих ӕрцӕуынц.
Бирӕ адӕм куыннӕ фӕкуывтой Хетӕджы къохы, фӕлӕ, ӕвӕццӕгӕн дзы уыйбӕрц дзыллӕ адӕм иумӕ уыцы иу бон никуыма уыдаид. Куыд дзурынц, афтӕмӕй ацы аз сусӕны мӕйы фарӕстӕм боны Хетӕджы къохмӕ дардӕй-мӕхӕстӕгӕй ӕрбацыд фӕндзай мин адӕймаджы. Уӕлдай ӕхсызгондӕр та уыд уый, ӕмӕ бӕрӕгбоны Цӕгат ӕмӕ Хуссар Ирыстоны сӕргълӕуджытӕ сӕ адӕмимӕ иумӕ кӕй уыдысты, иумӕ кӕй куывтой ӕмӕ сӕ фыдӕлты фӕрнӕйдзаг ӕгъдӕуттӕн стыр аргъ кӕнгӕйӕ, Ирыстоны фидӕныл тыхсгӕйӕ, адӕмы иудзинадӕн фидар бындур ӕвӕргӕйӕ, уый бӕрц адӕмы кӕй сразӕнгард кодтой ӕрбацӕуын ӕмӕ иумӕ бафӕдзӕхсын Ирыстон Хуыцау ӕмӕ лӕгты дзуарыл.
Йӕ Дунедарӕг иунӕг кадджын Хуыцау! Мӕнӕ дӕм абон Ирыстоны адӕм цӕгатӕй, хуссарӕй, чысылӕй, стырӕй кувынц, мӕ дӕ хорздзинадӕй цы курынц, дӕ уымӕй сын бахай кӕ. Сау йӕ абон мӕнӕ дӕ кадджын зӕдтӕй иуы бон, Уастырджийы бон. Тымбыл хъӕды дзуардарӕй хонынц, йӕ мӕ Уастырджи уӕларвы сӕр йӕхӕдӕг зӕххыл йӕ кувӕндӕттӕ Мӕ зӕхбӕл йӕ кувӕндӕтты мӕнӕ абон Хетӕджы Уастырджи бын кувӕм. Мӕ дзы цы фарн, цы хорздзийнади, еу мӕй бӕрц куывд куыд уат уе ппӕт дӕр Хуыцауӕн ахӕм арфӕ ракӕнӕд!
Абон бирӕ адӕм кувдзысты, нӕ хистӕртӕ Ирыстонӕн курдзысты. Кӕцӕдӕриддӕр хорзӕй скувой, уыдон Ирыстоныл куыд ӕрцӕуой, Хуыцауӕй зӕгъӕн. Кӕддӕриддӕр кӕрӕдзи ӕмбаргӕйӕ, кӕрӕдзи уарзгӕйӕ, Ирыстон зӕххыл хуссарӕй, цӕгатмӕ, хурыскӕсӕнӕй, хурныгӕлӕнмӕ иумӕйагӕй куыд цӕрӕм, уый курӕг дӕр стӕм Стыр Хуыцау ӕмӕ Уастырджийӕ. Нӕ зӕдтӕ, нӕ зуӕрттӕ Ирыстоны ӕнӕхъӕн аиу кӕнӕнт. Нӕ зӕдтӕ, нӕ зуӕрттӕн иумӕ курын байдайӕм. Ӕмӕ уыцы иудзинады, уыцы рӕсугъд ахасты, нӕ сомбон, нӕ кӕстӕрты сомбон, нӕ фӕсивӕды сомбон рӕсугъд суа, хӕс амондӕй алкӕйдӕр.

Рагон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ ирон дзуары бын рагзамантӕй фӕстӕмӕ зӕрдӕбын ракуывдӕй уӕлдай фидыдтой уӕздан кӕфтытӕ ӕмӕ хъару ӕвзарӕн ерыстӕ. Дзӕгъӕлы-иу нӕ уыдысты арызт ӕппӕт стыр кадджын дзуӕртты раз симды фӕстӕ. Симд та у ирон адӕмӕн зӕдты лӕвар, табуйаг кафт. Ис ын ӕмбисонды мидис, рагон дунембарынады ӕфсонындзинӕдтыл чи нцайы, ахӕм фӕрнӕйдзаг нысан. Уыдис симдӕн алы хуызтӕ. Зӕгъӕм, дыууӕ-ӕртӕ уӕладзыгон симд-иу кафыдысты сагсур, хъаруджын нӕлгоймӕгтӕ хӕстон балцы размӕ. Ӕмӕ-иу ахӕм симды фӕрцы сӕ ныфс сӕ хъарутыл авд-авды бафтыд. Уымӕн ӕмӕ бирӕ иу машимн иу кодта кафджытӕн сӕ тых ӕмӕ хъуыдытӕ, ӕмӕ афтӕмӕй се хсӕн гуырд ӕнӕ басӕттон алӕмӕттаг ӕрвон тых. Уымӕ гӕсгӕ Хетӕджы къохы алыварс симд акафыны фӕнд кӕуылты стыр арфӕйаг хъуыддаг у. Ӕрмӕст кафты бацӕуӕг адӕм ӕппӕтӕй дӕр йӕ арф нысан хъуамӕ мбарой ӕмӕ йӕ раст сӕххӕст кӕнынмӕ зӕрдиагӕй тырной. Ацы аз симды зиллакк ӕрбамбырд кодта фондз мин адӕймаджы, ӕмӕ уыдон хъуамӕ ӕрзылдаиккой Фетӕджы къохы алыварс. Уый ӕнцон хъуыддаг нӕ уыд. Иуӕй се ппӕтмӕ симды зӕлтӕ нӕ хъуысыдысты, иннӕмӕй уыйбӕрц дзыллӕтыл иу разамонӕг нӕ аххӕссыдаид. Уымӕ гӕсгӕ дзы, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, нӕртон симд нӕ рауад. Фӕлӕ, уыйбӕрц адӕмы кӕй бафӕндыд иумӕ батабу кӕнын фыдӕлты кадджын дзуарӕн, кӕрӕдзийы цӕнгтыл хӕцгӕйӕ ӕнгом рӕнхъӕй хуры фӕдыл зилын, уый дӕр у арфӕйы аккаг ӕмӕ ныфсы хос. Фидӕны фӕлтӕртӕ ноджы разӕнгарддӕрӕй кӕй бацархайдзысты нӕ намысджын фыдӕлты бафӕзмын, кафынӕй дӕр ӕмӕ кувыны гъдауӕй дӕр. Уыдонау зӕрдиаг ӕмӕ сыгъдӕгӕй кӕй архайдзысты дзуары бынмӕ цӕуын.
Бӕрӕгбон хорз у ӕгъдауӕй, уагӕй ӕмӕ куывдӕй. Мӕ мӕ сфӕнды зӕгъын, ирон адӕм, нӕ фыдӕлтӕ-иу куы цыдысты бӕрӕгбоны, кувӕндоны бынмӕ. Нӕлгоймаг уа, сылгоймаг уа, уӕд ын уыди бӕрӕг уагӕвӕрд, бӕрӕг дзаумайы цыдис, бӕрӕг ӕгъдауыл цыдис ахӕм адӕймаг. Мӕ уым куыд бамбарын хъӕуы? Сылгоймаг бӕгъӕмсарӕй нӕ цыд. Йӕ сӕр хъуамӕ хгӕд уыдаид. Ма афтӕ хгӕд уыдаид ӕмӕ йӕ сӕры къуыммӕ зындаид йӕ сӕрбӕттӕны бынӕй. Нӕлгоймагӕн дӕр не мбӕлд бӕгъӕмсарӕй цӕуын, стӕй цыбырдысӕй цӕуын нӕлгоймагыл не мбӕлд уыцы дуджы махмӕ. Мӕ бон адӕм аххосджыныл, адӕм кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, мзаман фӕцух сты динӕй. Мӕ бон уыцы хъуыддаг фӕстӕмӕ паддзахады здахы, фӕлӕ адӕм дӕр виппайды раздахӕн нӕй, фӕстӕмӕ ахуыр кӕнын хъӕуы мӕ уыцы фарстамӕ цӕст дарын хъӕуы. ӕмӕ куыд ӕмбӕлы, афтӕ хъуамӕ мах цӕуӕм. Бакӕсӕм-ма, аргъуанмӕ цӕуынц адӕм, сылгоймаг иу ӕгъдауыл, нӕлгоймаг иннӕ ӕгъдауыл, афтӕмӕй дӕр цӕуынц, зӕгъӕм, мӕсджытмӕ. Мах цӕуыннӕ ирон адӕм, уыцы ӕгъдӕуттӕ хӕс кӕнӕм, нӕ фыдӕлтӕ сӕ куы хӕс кодтой, уӕд ма хъуамӕ сӕрыл цы дыг кӕнӕм, уый дӕр, худ дӕр, уӕлӕдарӕс дӕр уымӕ гӕсгӕ уа.

Гӕссабон цал дзыллӕтӕй ам, мӕ уыдон алчидӕр ӕгъдауыл куы рбацӕуид, уӕд куывдуӕлӕмӕ хуыздӕр цӕуид, ӕмӕ ахъазгӕнӕг фылдӕр уаиккой. Цыппар азы дӕргъы не хсӕнадон къорды цы лӕппутӕ архайы, уыдонимӕ Хетӕджы дзуары йӕ бӕрӕгбоны архайӕм, цӕмӕй карз нозтӕй адӕм ма кувой Хуыцаумӕ. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, йӕ райдианы йӕ адӕм нӕ бамбӕрстой, байхъуыстой нӕм. Дзуар лӕгтимӕ дӕр дзырдтам уый тыххӕй. Афтӕ зӕрдиагӕй у адӕммӕ бацӕуӕм ӕмӕ сын фӕдзурӕм, ирон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ куыд хъуамӕ кувой, уый. Дзуары бынмӕ адӕймаг куы цӕуа, уӕд хъуамӕ йӕхи бацӕттӕ кӕна. Ӕртӕ боны мархо хъуамӕ адара,

гӕххӕтты ӕхца дзуары бын никуы вӕрдтой. Гӕххӕттын ӕхцайы ӕрӕмбырд кодтой ӕмӕ рӕстӕр лыстӕг-иу куы нӕ фӕкодта кусартӕн, уӕд-иу ӕртӕсомтӕ ӕрӕмбырд кодтой, цӕмӕй кусарт балхӕной. Нана дзуары бынмӕ-иу ӕртӕдзыхӕттӕ куы рвыста, уӕд-иу къӕбицмӕ баззи, дуар-иу сыхгӕдта, уырдӕм уӕнгӕ дӕр ничиуал кодта цӕуын, мӕ ничи дӕр нӕдӕр баззыдаид, мӕ-иу йӕ ком бабаста, цӕмӕй йӕ комы тӕф хуыссӕн ма ӕндзӕва, ӕмӕ-иу цалынмӕ уӕлибӕхтӕ Не скодта ӕртӕдзыхатт ӕмӕ иу Сосалынмӕ дзуарыбын мын арвыста ӕмӕ йӕ дзургӕ дӕр никӕимӕ кодта. Цӕугӕ-дӕр иу ӕм ничи кодта фӕрсгӕ. Иу дукканд уый нӕ уыд, фӕлӕ иууылдӕр зӕронд ус, мӕнӕ куырыхон зӕронд устӕ чи уыдысты, йӕ уыдон. Зӕххы цъарыл мидӕг иу адӕм и, мӕнӕ мах чи кувӕм растдӕр Дунескӕнӕгмӕ. Махӕн нӕ куывдӕн фесафӕн нӕй, махӕн не гъдӕуттӕ фесафӕн нӕй, уыдон махӕй аразгӕ не сты, уыдон Уӕларвӕй сӕн циуылдӕр схъуыддӕгты мӕ цӕмӕ сафӕм, уый раст нӕу. Махмӕ хӕлӕг кӕндзы фӕйнӕрдыгӕй, махмӕ суй никӕмӕй. Никакие сакральности, никӕмӕй, арвы дуар никӕмӕй, фарны къус никӕмӕй хатиаг взаг. Фарны къус та фӕфӕрсынц бирӕтӕ, цы у? Фарны къус и уӕларвы. Уый Нарты къус у. Ӕмӕ дзы рахизырдыгӕй куывдтытӕ цӕуынц, раст куывдтытӕ. Йе рфыдуаг чъизи митӕ куы фӕкӕнӕм, уӕд та дзы галиуырдыгӕй кӕлын байдайы. Мӕ раздӕр тынг дзаг кодта, фӕлӕ ӕртӕккӕ рахизырдыгӕй дзы гыццыл цӕуы, галиуырдыгӕй кӕлы. Мӕ хус кӕнын куы байдайа, та нӕ сӕфт ӕрцӕуы. Нӕ хъӕуы уымӕ уадзын.
Уӕларвӕй лӕвӕрд кувы ныгъдау, уӕларвон цӕрджытимӕ ӕргом бастдзинад. Цы хуызӕн стырдӕр фарн ма хъуамӕ уа лӕвӕрд, зӕххон адӕмӕн Хуыцауӕй. Уый мбаргӕйӕ, ирон адӕм дӕр кад кӕнын зыдтой сӕ ӕрвон ӕххуысгӕнджытӕн, лӕггад кодтой сӕ дзуӕрттӕн ӕмӕ сӕ быны рӕстӕй-ма уӕзданӕй цӕрын фӕрӕзтой. Хистӕр-иу куы куывта, куы-иу фӕдзӕхста табу йӕхицӕн, уӕд-иу мын ӕвдыны нӕ зӕрхъуынты арц сбадтысты. Йӕ уыйбӕрц Ардталӕгмӕ. Ме ӕртӕккӕ дӕр кӕстӕртӕ йӕ усы рӕсугъддзинадыл куы ныххӕциккой ӕмӕ афтӕ куы зӕгъиккой, мӕнӕй нӕ фыдӕлты кувӕндон у. Нӕ фыдӕлты йӕм фӕдзӕхстой сӕхи, ӕххуыс кодта, ахъаз кодта, ӕмӕ табу йӕхицӕн махӕн дӕр баххуыс кӕнӕн, зӕгъгӕ. Ӕз ам цалдӕр азы кувӕг лӕг дӕн, ӕмӕ азӕй азмӕ хуыздӕрӕй-хуыздӕр кӕны ам ӕгъдау дӕр. Адӕм дӕр абон уынӕм Сӕрбӕттӕнтӕ ӕрбацыдысты карз нозт, нӕ уынӕм иу ран дӕр. Иууылдӕр хуыздӕрырдӕм разынди. Ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ ирон адӕм зӕрдиагӕй кувын байдыдтой. Ӕмӕ сын Хуыцау дӕр ӕмӕ зӕдтӕ ӕмӕ дауынсӕ дӕр хуыз кӕнын байдыдтой ӕмӕ не гъдӕуттӕ дӕр рӕсугъддӕр кӕнын байдыдтой. Абоны бон мӕнӕ нӕ адӕм, нӕ кӕстӕртӕ, нӕ нӕлгоймаг фӕсивӕд, фӕдзӕхсӕм, цӕмӕй раст

Кӕмддӕр яхамарфа хуцаумӕ куд хуса, яхамарфа хуцау саккаг кӕнӕн.
Зӕдты ӕмӕ дауджыты хсӕн сӕрмагонд бынат ахсы лӕгты дзуар. Лӕгты дзуары хонынц ирон адӕмӕй Хуыцаумӕ, Хуыцауӕй ирон адӕммӕ, дыууӕрдӕм минӕвар. Сӕ сӕрылхӕцӕг фыдбылызӕй сӕ хъахъхъӕнӕг. Нарты заманай абон онг цины дӕр ӕмӕ зыны дӕр семӕ ӕмдзучи кӕны ӕмӕ сыл чи ауды, ахӕм уӕларвон цӕрӕг. Уымӕ гӕсгӕ нӕм раст кӕсы ирон адӕм сӕхицӕн гимнӕн куы райсиккой рагон адӕмон зарӕг лӕгты дзуары тыххӕй.
Эй-ай, етӕ джы тӕхгӕ нӕргӕ,